mana kamano jawinjo na e kinde machalo koda maendi ma tobi jakome nyathi kimirwa kendo achiel kachiel agoyi go tramogi kaendi kendo amor kaka wuon ayudo ka juogi opoti go tramogi kaendi juogi mag okinja mong'ere gik ma giwacho ando gik ma giwacho rake to e, kaendi aneno ka okinja ma kambo ni kod degi moko kaendi mag kolo chike mag luo kod kiti gi timbe gi kalore kod kaka piny dhi e ngima sani okinja ma kambo okinyi sani to degi gi kapok wachako mbaka ni lena kech pile ka pile kabiro kaendi kadwa mondo achak mbaka to nyaka iyal degi niwe iyal degi niwe I- ing'e ni sami lwar ka wuod komenya to in gimiwacho ne makoro nyisa ni juogi ma juogi dwaro nowacho ma Emomiyo ineno sama koro adhi e ludegi namba auchiel cha. Ehe. Adhi ele nikech awinjo kiwacho ni chopo ka bineno ka leyo mor. Ero. Le ineno ka duma duma. Ayudo kaka wuono gi rwako awinjo moro mo- momorna. Le ineno komor mano koro le dwaro gin ema giwacho. Nogol chik apar matanyi kwa Ramogi ka wuothi ng'eni le kidh ga mtoka. Koro sama ineno kowuotho dum odum no. Ero. Idwa ni kwa Ramogi owuoth. To ing'eni joma sani kuoth ng'ato dak adaki pikipiki. Awinji. Idho mtoka nyakwa Ramogi kochung'. dende muoch na tap e ngel dele muoch kata konindo ng'ato chiew ng'ato ywak aywaka kata ka ugo mbaka tinyo koriere dende muoch tap Ai!
orwako ne gi ya Eh, butindi dende na Ero. irwake na gi Ka kirwako gi to kichung ah kichung ani chung na to gimi chung onge leche no donjo Ai, tajony manadi maningene gi ya namba dek makoro dwa wuok go kuma obetie kodhi Awi- awinji. kodhi. koro nyikwara mogi Ero. chik apar mag wuotho Mm. E dhano nyaka wuoth wuotho ne marie leche ramogi ne wacho mm. to gima nyikwa ramogi ajwang' nyaka ng'e ni dhano nyaka wuoth ka ok iwuotho mm. dak iyudi gi michamo awinji kata le mineno dum dum giwuotho ga eka gichiem onge mabiro ne kama obete mabiro kuma obete kuno modhi dware no ng'wech be nyalo ga wuokie mm. omiyo wuoth bende nyaka bed kod chike mataye Koro chike matanya kwara mogi ka wuoth e magi. Okinda ayudi nikech chiemo ni keta ka wuoth ka lworo godin be ayudo ka godin be lach ok inyal tiek. Eh to kaka ni wuotho neno ka ka kidok koro onge giya. Ah, Yanena To chonge na be winje komuoch. ichiwo chia ti wuotho awuotha automatic. Kilworo godni diriyo. In koro in i gari miluongo ni automatic. Awinji. Kichung' tidhi adhiya.
To kibet ga ni ni apike moting'i. Ero. Nyaka irwak giya kichung'. Ai mama yo. Iyo koywak oywago nyaka min manyiso ni giya namba abich otamre donjo komulo min mano gi otamre dwa koro chik namba achiel nyakwara moga jwang' ero matayi kiwuotho E, sa sama iwuok e odi nyaka iket lamo nikech gik moko duto te nitie e lwet nyasaye ng'e nitie jomoko ma bende kuth- kutha laktar kende mochuoyo e tok dala awinji to tiende noduogo kute kute ma koro onge konyo koro kata iwacho ni nowade gi mo moniang'ne awinji to odhi sulu nyaka ilam nyaka ilam nyakwara mogajwang' wuoth moro amora kiwuok nyaka ing'e nitie jomoko ma be nosewuoga ka kiwuok ga. makati ichung mane kitando kiny idwa chako wuoth yani mitero tiendi manyono piny taw to dog ikwang mana nyaka galam ikwong lam kech inyalo ga yawo dhoot to kiwuok gik moko onge jikon onge jikon nendo lam jogo lamo gotieno te koro chikra mogajwang' dwa ni sama ichung'no tilamo nikech ing'e ni nyasaye to kilamo to kata kosekwal to gigo duogo bed kaka ne gin kata inyalo kier e dier ode kama itur thak thak bende wach ni rumna kod kanyo bitere mana e osuptal ma kidongo iwuotho mana gi tielo adek In- mi- mano ber ber minyisogi ni ochung' to gore piny moko be nitie ma nindo ochung' achung'a Ero. to wacho ni walawra to kaka odhi baf ok oduogo osiko kuro owacho ni ni to ng'a- wuon ng'ane ma koduogo nang'o marach kidhi tiyudo ni nogore piny kanyo onge modhi direct ah en osedhi stage mogik en mochari Eh, mana kaka iwinjo ka jaote nosewach ni jaote tho ok geng'e en ok geng'e Ero. kwara moga jwang' wadwa lwar kodi chik nambari ma bende tayi kiwuotho mawacho ni nyaka ichan wuoth wuoth ok ibuogri abwoga ni ni para wach ma chano wuothni Ero. ni kwara mogi nyaka ng'e ochal kama Ero. ing'e nitie jomoko ma en kama obetie Ehe. to obwog rawan para adwa dhi kisumo Ero. to eka kowuok Awinji. to chik ramoga jwang' e got kato wacho ni kidwa dhi wuoth nyaka ichan wuoth nikech ing'e ni ramoga jwang' nong'eyo ni chon ng'e ni malaika mane oket ni rito ng'ato mwaluongo ni juogini en ok ong'e gima chuny ng'ato paro Awinji. en owinjona weche miwacho koro kowinjo kiwacho ni kawuono aol adwa yueye ka kinye ka nawuog to nyalo wuok koriere odhi polo odhi one nyasaye Kendo abiro duogo wadhi ane nyasaye Ing'e ni koduogo doduogo kod plan bi. Eh, to koduogo to iyudo ka sama owuok ching'e ni indo koro oweyi nikech ong'e ni Ero. yweyo koro jogi miwinjo ni ka ng'ato owuok ni pap to ni ndi apiko gweye ni ndi ogoye piny ni mtoka otuome matiende ni owuok ka malaika ne chakia Ok ogo lipot.
nyaka ogo ripot ni ng'ama en go eh Jodongo konia ok ogo lipot. eh nyaka igoye ripot kata kido kata kobuogi Eh.
tikawe sim ing'e ni dhano dhano ka dhano nigi sim Ero. Eh, ma ka idwa- ka dwaro ng'ato jakomenya to kawo sim ogocho jakomenya malaika be nigi simbe Ero. koro kidwa wuok mobwogre to goye sim tan ng'ato ni wodi komenya abende aywe aywa kato chunya moparo nadhi e siaya eh to sama jakomenya owinjo Eh. to juogi ma jakomenya nikech ong'e juogi kaka mar okinja Ero. to wachore ni bwana bana ai polo ng'acha adhi siaya to Eh. ringo duogo Ero. udhi kode koro nyak- chik dwaro ni nyaka ichan wuoth Ero. mondo juoki ong'e ni intie kik ibuog malaika ni inyalo wuok to eto odhi polo Odhi wuoyo gi wuon- gi wuon- gi wuon- wuon gik moko. otero ripodi ni an ng'acha mer motama ma kako nyalo we mer ne Ng'acha ngudi ma pesa e kiton. ng'acha ngudi ma pesa e kiton Nyithindo nind kech nyaka piny rute enda enda nigi pesa. an ringruok chak adwa ng'acha komer ni koth go nyaka piny ru an ok anyal bet i koth lok wa kawe ng'at machielo odhi orite chaka ng'ato Kaw. nyuol ng'ato chaka kaw ng'ano dog ipolo koro nyakwara mogi walwar kodgi chik namba adek ma be tayi kiwuotho ma uwacho ni wuoth mabor Aha. nyaka wuoth ji ariyo E, ka gimoro tim inyalo yudo joma konyi E, sani ka ng'ato oneno ng'ama onindo piny tiwinjo na ka ji wacho ni mano madho gik joma sani ing'e ni ng'ato dhi wuothe otha kende tidwaro ni iwuothe gi ng'ato nikech sani ing'e ni kata kiwuothe obi neno ng'ato koninde dindara Eh. tiwinjo ka joma kalo go kipenj ni ato wadwa monindo kani ang'o machande iwinjo na kago wacho omadhre nadi en ong'e mna ni ng'acha omadhre nadi kok nyakwara mogajwang' nyaka ng'e ni kit ramoga jwang' dwaro ni kidhi wuoth mabor tiwuotho kod nyawadu ing'e ni kata sani tuoche obiro nyaka moko miwinjo mag adundo ma wato wacho ni jachien ogo toke Ero. iwuothe gi nyawadu na joma dongo tiwinjo kowacho nyakwara miya nyakwara ni wadhi wuothgo gweng'u tinyalo wuotho awuotha jagweng'u nyalo kwayi buwachi ni to wuon ng'ane maneno konindoni Ero. to ok omadhga kong'one ang'o marach kode awalwar gi nyikwara mogi chik namba ang'wen mabet ayi kidhi wuoth mawacho ni nyaka inyis ji kama idhiye e ma ka gimoro otimi to iyudo kama i- i- i- ichakogo omanyi ero e ing'e nitie jomoko ma kane owuok kaka iyude tek awinji joma sani ting'e ni ka ka ng'ato lal tikwongo kod ka polis ero tiwuothi polis machiegni te kok oyude koro idhi mochari awinji kok oyude mochari Eh. mano koro kendo chuny ji duogo nyaka bed ni nitie koro nyakwara moga jwang' chik ramogi dwaro ni kiwuok tinyise ji kata kata ko kiluoro jothu dala un nyalo bayi gi tong' mofuwo milal oko ne nitie jomoko motang' ma kidhi kaka kunyalo bayi gi tong' mofuwo bi iwil gi turu ero to nyise kata osiepni mangita gi del kata jaodi na anto kama ineno awokni osiepna moro luonga nakuru e kibarua koro an nakuru ma kata ka ogo sim to ok oyudi Eh. tichako luwi gi kam kisumo kidhi kericho bichop kucha biyudi kama ne e to idhi dak gidhi naivasa nikech ong'e ni kiwacho ni dhi kucha jogi madi wuoyo kod okonge ni dhi kure idhi naivasa Eh. to in tiyudi busia It- aba mano kore ma kore marach momineno ka chikra moge dwaro nyaka inyis ng'ato kama idhiye ero e ok iriamb ma kata kiriambo ing'e nitie jomoko ma bende nitie gi- je- ju- jujuogi masande koro nitie kaka odwa dhi mondo ogajre oko koro wuondo min ode nodhi kisumo neno waygi Eh. to en kar odhi busia adhi busia nyaka inyisie ng'ato bende nadhi busia ma ka koro gi to wacho muoch to ng'ato wacho na a a to nyo nyisa nodhi busia sani ng'ato wuok ma kata juoki bende kia juogi pi chik namba abich ma wacho ni nyaka imos jomiromogo Aha. ka en wuodh tielo e dipo kiwinjo gima timre nyimi mokonyi Nikech sama iwuotho kiwuotho gi tiendi Ero. nadi ti nogoli ma kanya nogola ma koni to kumieno ber a koni ber nikech ige ni sani to nyochi winjo kaka opanga wuotho Awinji. inyalo a dhi to kar yudo ka kumidhieno panga wuotho panga wuothi dend ji marach Okinja kae koro juogi nyaka gonya gonya ji. ye ilokri aloka ng'at ma nyalo mosa mosa nyalo mosa mosa kata na bungu moro mochung' kanyo Ah, mano mano to chik mar otieno e otieno moyie ni moso bungu odiochieng' ting'e ni koro mani chal ng'ama wiye lokre otieno timosa mosa kata obinju kolung're Ero. nafuani ka nyafuande tidhi adhiya Ero. awaluwar gi nyakwara mogi chik namba auchiel ma bende tayi iwuotho mawacho ni kik ithor goyo mbaka mm. ma thothgi ng'a mikia mm. E piny ka ng'ato ka ng'ato niga gi jachiende masande. Awinji. Kaka mag kong'o nitie, mm -hmm. nitie chode, nitie wanyo, nitie kata mag ayany, kata mm -hmm. joma tomo ji ayany go, gin gi jochiende. Awinji. Koro chik Ramogi Ajwang' dwaro ni kik ithor go mbaka, ing'e ni kini mto gini chik Ramogi idwaro ni joma ni mto kong'e, nitie mm. jomoko ma kodonji mtoka to ose nang'iyo gi ng'ano sechego ma diwena ni ng'ano wadgi Ero. koro chik ramogi kidwa ma nikech inyalo bet ng'at ma jakong'o to lweti ni nono tiyudo ng'ato be iye kanyo ma bende jakong'o to japesa koro ugo mbaka ugo mbaka ing'e ni juoki gin joma be jomath kong'o iketogi gana gi changa ng'ani to wuoro kaka biya be ber Awinji. to wacho nodhi kisumu Ero. it kisumu no to kidhiga tinyalo we- neno ka juogi duto mag jakong'o koduogo koni tho kong'o ti oromo koro wan wabwa madhi e biya koro chikra moga jwang' ok dwa ni wuog ng'ama ikia kech kata kane en ng'ama jachode tiwuoyo kode go mbaka tibende idonje mbakego to juogi magi chikre kata magi kanyalo duogo kuomi koro ibed ng'ama rach kabisa ma kata kumi wuok idhiyeno koro in- mama ineno kaka kata mna ng'ato kokawo ni koro tero tiyudo ka koro duogo lal ma en imanye ka manyocha oyude mna ni en migori en homa bay mano ng'ama nogo mbaka landa boyudo juogi mag ter moko okinja kiwacho i gari kato chak idonje nyaka ei otel kae mba ma ng'ato donjo adonja e otel to ka gin e ji ariyo kama mito yawo mbaka to dwa siaga siaga je ng'ani aduwa aduwa mang'idhi mong'idhi to kara ng'ato nie bathe kama ong'e ng'ama owuoyo kuome en to ong'e ni aha kama owuoyo ni onge ng'ama ong'e ng'ani mago osekelo lweny momiyo ka chik namba auchiel wacho ni kik ithor goyo mbaka mathoth gi ng'ama ikia e kati otel kanyo kirado mbaka gi ng'ama ikia biwach an kendo ng'en gine an kendi ng'en gweno ka aheroga an obambe ma aheroga to juok ng'acha ohero bambe wacho ni kawuono wayudo ng'atwa koro ibet ng'at marach mogik emomineno kaka kata mana jok moa e liel Ero. ka gigi ne tiwinjo ka ng'ato wacho ni "Ai, wan ka aya aya gi dhowa waya aya gi dhowa tiwinjo ka ng'ama ntiel be chako olo an ok adhi ga liete ka ilagi to juogi mag chiemo man kuom ng'acha lwar kuom ng'ani ko ng'ani bet ng'ama rachi mogo moloyo ibedo gi tuo mani ongego walwar kodgi chik namba abiriyo ma wacho ni kik ito kwanyo gik moko miromogo E sama iwuotho ing'e nitie jomoko ma kowuok to wuok ga gi lwete nono to Ero. kodwaro duoda koting'o gunia mar oyudo gir chuo pamoro ting' mae ber gi mafuta mae mar oyudo yien moko kanana onge yien manila ni pod lere nyalo seva e 20 bob moro mar supermarket cha jogi tiyo olalnwa e wach jweli nogo marufu jwala ni manila ni nyalo konya Eh, eh, owuoyo kende osekawo manilani Ero. to koginene to ni- ni eh, Gi- osiko sike gi nyalo konyo wuon ng'ane duol Eh, jaduong' no nyalo ol koro kowuok to iyudo kokwanyo gik moko Eh. inyalo kwanyo nyaka tora koro kit ramoga jwang' wacho kata kiwuotho bi neno mana bag moro ko- korenji tiende yath mo kik iwa- i- idhi kanyo inyalo dhi kanyo ni "Ei, na mae bag maber wakawo kari ting'o mana liel Idhi kori go. ireto go ing'eno kik iyaw ga Ero. ureto ma koro ka Oyawo bag ma nadi to ng'en koyawo tidhi ng'a- ng'ato dhi neno gima oyudo iye kanyo timaye. imaye pek ma bagni miyo dhi kode matek kochopo kucha Ero. ng'en moko nitie ma dhogi wer wer winyo Ero. Na, ai ah, tiduogo nadi ni biura bia to koyawo kanyo to yudo na nyi- nyiri moko manyuol to wito Oyudo nyithindo nyathi e iye koro kanyo. odhi odhi gi tora walwar gi nyakwara mogi chik namba boro ma bende tayi nyakwara moga jwang kiwuotho mm. mowacho ni kiromo gi jawuoth wadu koyudo masira nyaka mm. ikonye mm. e, chik ni ng'eno mako mana joma wuotho gi tiendgi gi jondigni awinji jomtokni to chik ni oyiene nikech inyalo chung' mi chiting' mna thoni e, walwar gi nyikwara mogi chik namba ochiko mm. dhano ka koro juogi dwa noriembgi gi sorum yeah. mawacho ni kikwanyo gir ng'ato mm. kopenji kik itamri Mm. Eh, ing'e nitie jomoko ma kowuotho to kokwanyo gir ma samoro okwany mana kata na kipande ma ng'ato e wallet to ng'ano duogo ni wuod ma kumiaeno ok inene gimoro machal wallet ah wan ok aneno chik luok dwa mana kara wale to in go e mfuko e in go mfuki ka Chiri- chik ramoga jwang' dwaro ni kikwanyo gir ng'ato tibiro kok iromogo to mano hapi to ka wuon go penjo To miye. imiye nikech iramoga jwang' wacho ni erokamano duong' moloyo waledno erokamano ma ng'ano goni duong' moloyo waledno awalwar gi nyakwar ramogi chik namba apar ma koro juogi lung'ogo wechegi got ramogi ni jogo mawuothoga mohero wuoth ng'e nitie wuoth moko miwuotho gi tiendi moko iwuotho gi ndiga moko be iwuotho gi apiko e, moko be iwuotho gi gari awinjo ka jodongo kona ma to wuotho fuelu fuelu go nyaluo fuelu fuelu gwelu nyaluo Eh, moko be wacho ni en guo dunga wabro dhi odne abro dhi dunga mondo akaw guo dunga no wakele okele nyikwara mogo ne ong'eye got ramogi ong'eye ka.
got ka anyakwara mogo waluor kodi chik namba apar ma be tayi kiwuotho mawacho ni kichopo kama idhiye nyaka igol nyasaye erokamano E, nitie joma bende owuok ga kodi mm-hmm. sami wuok no mm-hmm. to ok giduogo moko chwei mochari moko bende onindo oko kothe mogo awinji e, kuom mano sa sami wuok kata iwuok mana e rangach ni rieri idwari onyulo nyakwara mogi mm. iduog ilos ni jaduong' kiduogo to nyaka igo nyasaye erokamano kuom wuotho kodi maber mm-hmm. kech nitie joma bowuok irangach koduogo tikolo tiendgi kudho ochwowe awinji Eh, ageno ni kuora mogi komako magi Ero. gibiro dhi maber mana kamano jawinjana mano kinja makambo e got ramogi kane okolo chik apar mataye wuoth nyaka ibi wuodhi luor kidhiye kendo nyaka inon kaka irito wuodhi kidhi kendo kiduogo nikech wuoth en gima sigande lach ahinya nyaka ing'e dwoko erokamano kapo ni iwuotho maber michak iduogo nyinga tobi jakoba nyathi kimirwa wachak wago kodi odiechieng' moro machielo machalo koda ma endi oriti masani